mema obi biara akwaaba ɛba Jesus Personal TV so na yɛkyea yɛadɔfoɔ ne yɛatiefoɔ a ɛhwɛ yɛn na yɛbɛsan so ada yɛaboafoɔ ase ɛyɛ Jesus Personal TV ɛna Come to Jesus Personal Ministry ɛna Nyame mma a ɛwɔ wiase afanaa nyinaa mo boa yɛn ma yɛtumi ɛde TV yi anaa platform yi ɛbaa yɛn so so no. Yɛn mpaebɔ ne sɛ Nyankopɔn ɛnhyira obi biara. Ɛnɛ me ne wo ɛreba abɛka asɛm bi paa na mɛsrɛ wo sɛ wobɛhwɛ yɛn social media handles no a ɛhɔ nom na Jesus Personal TV ɛfa so no Ɛyɛ Facebook ahaa Facebook no Jesus eh Jesus personal TV wobɛnya wɔ Facebook ɛna wobɛtumi so anya wɔ me so me platform no mu ɛyɛ Prophet Desmond Abirifa page mu soso no ɛno soso eh Jesus personal TV no ɛno so yɛhyɛ wɔ hɔ nom ɛna wobɛtumi so anya wɔ Instagram soso ɛno so Jesus personal TV Ɛno nso so wobɛnya wɔ hɔ. Ɛna saa nso na YouTube so, Jesus Personal TV, ɛno nso wobɛnya wɔ hɔ nom. Na ɛnɛ da yi akɔyɛ da a yɛde rebie yɛ platform no ho informations anaa ɛnɛ na ɛyɛ first day a yɛde eh, yɛ programs no ɛbrɛ wo no. Deɛ meka ne sɛ nneɛma bebree ɛna ɛwɔ platform yi so a yɛde ɛbrɛ wo. Ahaa, nneɛma bebree. I think sɛ matwa video bi. Enti no, daeɛ nkyerɛaseɛ, Bible studies, ne nneɛma a aka bebree na yɛde bɛbrɛ wo wɔ platform yi so. Nyankopɔn ɔnhyira wo. Na megye di sɛ TP wei aba sɛ ɛba abɛboa Nyame mma na abue Nyame mma ani na wɔn nso so atumi anya nɔkorɛ asɛm a Ɛyɛ koro gyen a, Buronyi bɛka sɛ undiluted word of God, ahaa, asɛm a yɛmfa hwee mfra mu, na mmom deɛ Nyame reka anaa Nyame ti mu pɔ na yɛde bɛbrɛ wo. Revelations, encounters, ne daeɛ, dream, eh, daeɛ nkyerɛaseɛ ne nsɛm bebree na yɛde bɛbrɛ wo. Na ɛnɛ no me ne wo ba abɛkasa afa the profile of the prophet, ɛyɛ me a mete ha yi, Nneɛma bi a mefaa mu, ebi yɛ anisoɔ deɛ, ebi yɛ honhom mu deɛ a ɛtumi boaeɛ anaasɛ na ɛrelidi me towards baabi a ɛnnɛ maduru yi. Nanso na menni idea biara. Ebia wo a wotie me no, deɛ nti a mede program yi reba yi ne sɛ, obi wɔ ha na ɔno nso nam deɛ menam mu yi bi anaa ɔnam mu mpo boro saa. Na before a mɛwie The Profile of the Prophet no, na woreyɛ ate nneɛma bi ase. Deɛ nti a nneɛma bi totoo wo, deɛ nti a ɛakora na wo da yɛ mu, wohu nneɛma bi but wonte aseɛ. Ɛbɛ leadi wo na aboa wo ama deɛ Nyame de ahyɛ wo mu no atumi apagya. Nti mɛsrɛ wo sɛ wo bɛ share program yi de ama wo nua bi na ɔno nso atumi ayɛ nhyira. Na yɛnsɛe mmerɛ no, yɛmmɔ mpaeɛ na afei deɛ yɛmfa program yi ntoa so. Awurade Nyankopɔn wo ba meda wo ase Wo pɛnpɛnsoɔ a wode yɛn aba abɛduru yi, me mpaebɔ ne sɛ mmerɛ a w'akoa meba abɛkasa yi, mesrɛ sɛ wo Nkronkron bɛyɛ me kaakaefoɔ na asɛm a ɛbɛpue afiri m'anom aba no, Paapa, me mpaebɔ ne sɛ ɛnkita tumi a aso biara bɛte, ani biara bɛhu no. Awurade, mɛsrɛ wo sɛ wobɛsesa n'abrabɔ. Ma tumi mpue mfiri me mu na ɛmmubu akoma bi a ɛyɛ den. Ma tumi mpue mfiri me mu, na akoma anaasɛ deɛ ɔnnye bibi nni no, ɛnnɛ me nsɛm yi a mebɛka yi, Awurade mfa so nsakyera no, anaasɛ ɛmbilde no na ɛma no ahoɔden, na ɔno nso nya fahodie. Wei ne me mpaebɔ wɔ Yesu Kristo din mu, amen. Yoo, meda wo ase, the profile of. of the prophet anaasɛ prɔfɛt ho nsɛm anaa nneɛma bi a mafa mu wɔ abrabɔ mu no. Yɛn starte no sei. Eh, meyɛ obi a eh, mɛka no sɛ yɛwoo me wɔ akuraase. Na eh, me maame ne me papa woo mma nnum, mmaa five na me nkoa bɛɛma. Ɛduruu me so a yɛwoo me no, Ɛɛ, three months pɛpɛɛpɛ a yɛwoo me na me papa tuu kwan. Ná me papa atu kwan dada, enti ɔtee sɛ yɛawo me no, ɔbaeɛ. Aha, ɔtu kwan, ɔkɔba. Aha, me papa, na ɔyɛ okwantufoɔ, ɔkɔba. Enti ɛyɛ me sɛ ɔbaeɛ na ɔne me maame bɛfaa yafunu no. Enti ne three months time a anaasɛ me maame ka kyerɛɛ no sɛ wanyinsɛn me no, yɛwoo me wieeɛ no, nine months no na me papa baeɛ. according to me deɛ me maame ka kyerɛɛ me. Enti no three months time na ɔbɛhwɛɛ me abɔfra no, me papa kɔɔɛ wamma biom ɛbɛsi time yi a me ne wo kasa sɛ Nyame diifoɔ no. Enti me nko ara deɛ ɛduru me so no manfa m'ani anhu me papa. Yoo, yɛka sɛ yɛkɔ hɔ a Ɛɛ, awerɛho paa. Nneɛma bebree na mefaa mu. Ɛtɔ da bi koraa na wo ne ɛɛ, wo klasmeetifoɔ anaasɛ nkurɔfoɔ bi mpo rekasa a, yɛse ka w'ano tom na wowɔ papa. Ɛnyɛ sɛ bi a me maame koraa woo me, wannya beema amfa amma no sɛ ɛyɛ me papa. Gyɛ sɛ me papa atu kwan na hɔ mma, na obiara nso nim sɛ me papa na ɛwoo me, anaasɛ mpo mesɛ no. Nanso mamfa m'ani anhu me papa nti no, wo ne obi koraa rekasa a na ɔreka saa asɛm no. Enti na ɛyɛ me awerɛhosɛm paa. Na before a eh, me ne wo bɛwie The Profile of the Prophet no, ɛhɔ ntoasoɔ ɛbɛba abɛhyɛ mu. Yɛntoa so sei ma me. Ɛduru mmerɛ bi na eh, nneɛma mu ayɛ den ama me maame. Ɛna at the same time nso mebɛyaree kakra. Na right beginning of sɛ yɛwoo me no nyina no, na meyɛ obi a kakraa bi na yareɛ abɔ me kakraa bi gye sɛ yɛde me kɔ hospital. Na me maame nso di me beema baako pɛ. Ɛnti no mmerɛ bi bɛduruiɛ ma yareɛ bi bɔɔ me paa na ano ɛden. Yɛakɔ hospital nyinaa na kyɛsɛ yɛbɛka ne sɛ mmoa mfiri baabiara mma anaasɛ ahotɔ mma. Sikasɛm koraa no, ayɛ den sɛ yɛbɛgye me de me ato hɔ. Enti me maame ma yɛde me kɔɔ fie anaasɛ yɛyii me. Still yareɛ no yɛama me nnuro ne biribiara na ɛnkɔ. Ɛna obi bɛkyerɛɛ sɛ ɔnim prayer camp bi nti yɛmfa me nkɔ. Na mekoduruiɛ no, yɛbɔɔ mpaeɛ maa me, kyerɛɛ me sɛ honhom mu no, obi na ɛpɛ sɛ ɔmfa ne nsa nka me nhyira nti na ama saa yareɛ no wɔ me so. Yɛboaa me bɔɔ mpaeɛ maa me, me ho bɛtɔɔ me. Emu na odiyifoɔ no bɛkasa ɛbɛka asɛm wei sɛ, Na wo koraa wonim sɛ Nyame nsa wɔ so? Na mese, O, mennim da. Na background of me no sɛ sɛdeɛ maka no manhu me papa da ɛna me maame nso yɛ odwadini nti no eh na me maame nni mmerɛ nti mentumi nka sɛ na ma me maame mentumi nka sɛ na me maame yɛ Kristosom ni ahaa once a while ɛba sɛ mpaebɔ a ɔbɛkɔ But na me maame nni mmerɛ bebree wɔ nyamesom mu sɛ ɔbɛtumi de yɛn akɔ asɔre. Nti no obi dware sɛ ɔkɔ asɔre na ɔse dware na yɛnkɔ a na wo so woadi n'akyi. Nti ɛkɔduruiɛ a prɔfɛt no kaa saa asɛm na mese oo nti mɛyɛ dɛn na ɔm se mentena ha na menyɛ fasting na memmɔ mpaeɛ na Nyame nsa wɔ me so. Nti me so megyee pene. Na mɛtra ase sɛ mereyɛ fasting and prayers no wɔ saa bepɔ no so no. That very night no, meda hɔ a na mehu sɛ Yesu Kristo retwam, na na nkurɔfoɔ di n'akyi. Enti me nso metu amirika kɔdii n'akyi. Ɛna Yesu gyina na ɔbisaa me sɛ merekɔ, ɛna me so meba abɛdi w'akyi. Ɛna ɔse, na wonim dadaada sɛ mafrɛ wo. Na mese, Da, mennim da. Ɛnnɛ yi a mebaa ha na yɛka kyerɛɛ me sɛ saa a woafrɛ me, anaasɛ wo nsa wɔ me so? Ɛnna Yesu se, Yoo, neɛ, di m'akyi. Enti na bepɔ no so saa no, Yesu twa mu wɔ bepɔ no so, ɛyɛ mountain no so. Nti yɛdi n'akyi a ɔwurawura mu apɛ, ɛnna m'ani teeɛ. Ɛnna ɛbɛyɛɛ confirmation maa me sɛ ampa sɛdeɛ odiyifoɔ no ka no, Nyame afrɛ me. Enti no, ade kyeeɛ no, mantumi anka ankyerɛ obiara wɔ daeɛ no a mesoeɛ no. But me deɛ na mabɛnya believe bi wɔ me mu sɛ Nyankopɔn afrɛ me anaasɛ Yesu nsa wɔ me so. Nti meyɛɛ fasting no three days. Ɛna odiyifoɔ no tuu kwan baa kuro kɛseɛ mu nti ɔgyaa ne assistant pastor wɔ hɔnom a Yɛwie fasting ne prayers no a, ɔno na ɔbɛhyira so ama yɛn. Enti me wiee fasting no wieeɛ no three days no, ɛna ɛbaa sɛ na ɛnyɛ me nko ara, yɛyɛ nnipa bɛyɛ sɛ four na yɛyɛ prayers no anaa fasting no wieeɛ. Na yɛwieeɛ a, wɔde nwosra rebɛgu yɛn so asrɛ adom ama yɛn. Lit. First person no yede mmosra gu ne so hyiraa no, second one yɛyɛeɛ ara besi third one na eduru me so. Enti eduru me so no eh, mehu sɛ eh, sɔfo no apagya oil no saa, na oil no a wapagya no eh, ne nsa wɔ m'apampam but ɔnhwie ngu me so, ɛna ɔhwɛ wie mu dinn. Enti in fact me na me so medwene sɛ o adɛn na ayɛ sɛ ɛdelay ma me na ɛno ho na medwene sɛ anyɛ no ano ɔnhwie ɔye no ngu me so deɛ mehui ara ne sɛ ɔde ne nsa aba fam ɛna ɔwosow ne ti na mebisa ne sɛ na papa ɛdɛn a na ɔse wodeɛ yɛntoa mpaebɔ no so na yɛpɔn a me hu. Nti yɛtoaa so yɛɛ asɔre na yɛpɔn ɛ. Nti yɛpɔn na mekɔ huu no ɛna ɔka kyerɛɛ me sɛ ɛmmerɛ a ɔma a ɔyɛ no so ɔtee ne sɛ ɛnni kwan sɛ ɔde ɔyɛ no gu me ti so na memfiri saa da no memfiri kampo hɔ nkɔ fie na mekɔduru a menka nkyerɛ Nyankopɔn sɛ ɔno amɛ amɛ ɔno Nyankopɔn no ɛmmerɛ a ɛmɛ anɔntee me. Ɛɛ, asɛm no anyɛ me dɛ, efisɛ me deɛ I believe sɛ nka ɔno no de guu me so a, saa na me deɛ menim no, na mese a mate. Because menim nɔkorɛ a ɛwom sɛ bi a ɔno na ɛmpɛ sɛ ɔde bɛgu me ti so sɛ wei o na mesi yo mate eti wo maa na ɔbɛka kyerɛ me sɛ menyɛ na menkɔ fi nti mepake me nneɛma na mbaa fi mebaa fi agya mmeranteɛ makɔdi me mmeranteɛ agorɔ ne adeadeɛ a eti ade saa yɛ a mebɛda pɛ mada kura mpo awie ɛna me yam hye me sɛ biribi nti na mefiri mountain so hɔ ɛbaa fie enti no deɛ na ɔmo ka kyerɛ me ɛna ɛne no ɛkaa saa asɛm no kyerɛ me wɔ Mmerɛ a na mereda no mu na mebɔɔ pitiri na mebɔɔ mpaeɛ ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ, Sei na yɛaka nti mesrɛ no meba abɛda. Enti ɔno ɛma me anointee me ɛna medaeɛ. Na Nyame ni eh, Nyame ɛma ne atiefoɔ ne ahwɛfoɔ. Nyankopɔn ɔwɔ hɔ. Anadwo no a medaeɛ no pɛ hɔ a na mehu sɛ ewiem abi. Na tumi bi ɛreba me nkyɛn na Mihu no sɛ ayɛ te sɛ ɛyɛ mframa na ɛreba. Na mframa no a ɛreba no, wohu sɛ image wom. Bɛ wontumi nso nhu sɛ nipa no sei, but wotumi hu sɛ adeɛ bi reba a ekita image te sɛ nipa. Na ɛbae no, ebehwie biribi guu me so. Ehwie guu me so no, mihuu sɛ ahoɔden bi abɔ awura me nipaduam. Enti na ade no yɛɛ sɛ ɛrekɔ back. Ɛna meka kyerɛ ade no ɛrekɔ no sɛ, Oh, enti deɛ mode brɛ me deɛ mode brɛ me no, adeɛ wei pɛ. Ɛna ne no ka kyerɛ me sɛ, Ei, na woyɛ hwan? Wonim adeɛ a yɛde abrɛ wo a wosɛe sɛ wei pɛ? Ei! ɛnna ɛsan gye bie mu ɛ ɛnna ɛyɛɛ dɔbo enti no ade ne san bɛwura me mu biem te sɛ lɛtreke no na ano ɛden paa enti ade ne kɔ no na me se ah still a hyɛ bi wɔ hɔnom a monyɛ wo na na ɔse no no no no wo medi w'akyi a ɛnyɛ adeɛ sɛ deɛ yɛakyerɛ me no, firi sɛ yɛsomaa me sɛ memmrɛ wo baako bɛ deɛ ɔkaa yi nti na masan de bia ayɛ dɛn aka ho ama wo madɔboo no na wo san san pɛ biam deɛ a eh, mentio meekɔ ɛna ade no wura wiem ankyɛ na wiem ase abie biem na mehu sɛ asase abobɔ round te sɛ globe no a ɛyɛ a yɛhu no anaa ɛna ɛyɛ ɔmofɛ no atlas no Ɛm sɛ bi globe saa ahaa na abobɔ round asase no ɛbobɔɔ round ɛna me huu sɛ yɛse me ntene me nsa saa ɛna ɛde ade no ɛhyɛɛ me nsam ɛna me kurae na vision no mu no nneɛma anwanwadeɛ bebree ɛsi yɛ ayɛ sɛ asase bobɔɔ ewie mu dandan ne kind of eh, yɛka ne sɛ nneɛma a na ɛnhu paa wei na ade kyeeɛ Mantumi anka ankyerɛ obiara, but me deɛ na menim deɛ mahu. Nti mekɔɔ back to prayer camp hɔ, na mekɔɛ no na sɔfo panyin ne paa no waba. Ɛna meka kyerɛ ne sɛ, eh, papa mepaakyɛw, eh, sei na yɛyɛɛ fasting no wieɛ no, eh, mekɔɔ fie no. Sei na sɔfo panyin, sɔfo ketewa, ka kyerɛɛ me, na mikoduu fie no, nsɛnkyerɛnne sei na mihuu wɔ da yi mu. Mise, Asɛm yi a me ne wo ka yi pɛ mmerɛ, na sɛ part one, part two, part three koraa no a, tie, na before a ebesi no, wobɛte nneɛma bebree ase paa. Ɛnna mekaa asɛm yi kyerɛɛ sɔfo panyin no, na na sɔfo panyin no ne ne yere firi ɔno ne camp no, ɔwɔ ne dan wɔ hɔ saa nti, na wɔreba prayer camp no a meyɛɛ sɛ merekɔ wɔn hɔ nti, mehyiaa wɔn kwan so na mebɔɔ sɔfo panyin amanneɛ. Hɔ ara na ɔsan me ho na ɔrekɔ. Mekaa daeɛ no a mahu no, mekaa daeɛ no a mahu no kyerɛɛ no no, hɔ ara na ɔsan me ho. Ɛnna ne yere kaa sɛ, Papa, aberante yi asɛm yi, tie no yie na biribi wɔ hɔ akyerɛ no ɛ. Ɔso akɔsu abɛsen bɛsen. Na me kura na mate kampo no, me me saa de no mahu bi pɛn. Na wo a wobaa n'ano yɛɛ yi, wo atumi abɛnya biribi. Deɛ na mentie. Ɛna papa no kɔɔɛ. In fact, saa da no no, na aba bɛɛ te sɛ buro bi paa ɛma me. Because wo na wakyerɛ me sɛ Nyame nsa wɔ me so. Ɛna me so magye penee ɛna mabɔ mpaeɛ ayɛ fasting. Ɛna Nyame afa n'akoa so akyerɛ me sɛ menkɔ fie. Makɔ, makɔ akɔhu biribi sei, sɔfopanyin waba. Boa me na mente deɛ mahu no ase. Hwɛ The Profile of the Prophet no, woawɔ woawɔ mmerɛ biara no, fa ma wo nua bi hyɛ na tie ne yie. Fi sɛ, we are in the generation a deɛ ɛbɛboa koraa mu wahu deɛ ɛwɔ wo mu no, ɛnyɛ asɛm ketewa. Hwɛ sɛ daeɛ a masonoo odiyifoɔ panyin no sɛ ɔno ɔte ne prayer camp no. Ɔnhuu bi da ɛna ɔno koraa no ebi maa ne so. Enti nyɛ adeɛ sɛ ɔno bɛtumi akyerɛ me mu anaasɛ menka ne sɛ ɛyɛ n'ahi sɛ ɔbɛkyerɛ me mu because ɛnyɛ ade ketewa. Na ma mimmisa question bi sɛ, Nyame na ɛfrɛ yɛ anaasɛ nipa na ɛfrɛ yɛ? Ɛyɛ Nyankopɔn. Ɛna Nyankopɔn nso choose obiara ne adwuma kuo bi a ɔde ne bɛyɛ. Bɛ deɛ me hu paa sese wɔ yɛ yɛ era no mu sese a ne sɛ, ɛyɛ a ɛyɛ anibrɛ ɛna ɛma asɔfofoɔ bi ntumi ntete nkoraa bi fi sɛ sɛ obi hwɛ wo na ohu sɛ adepa bi wɔ mu a ɔtan wo. the pro the the the profile of the prophet before a me ne wo bɛwie topic wei no megye di sɛ wobɛyɛ nhyira teteɛ ne yie ma me ɛna ɛmu ara na agya mede baa fie na kasa ne ne gya mu one day meda hɔ wɔ dayem ɛna ayɛ sɛ kuro no nyinaa obiara sie obiara mmerɛ obiara mmerɛ ɛna me so mekɔ obi Tumi kodu anam so ɛde asɛm ɛna wɔn se ɛɛ papa bi aba kuro wei mu a ɔhwehwɛ hyɛbere mu nti wokɔ a wɔka w'asɛm nyinaa kyerɛ wo nti no ɛne ti na yɛbɔ dawuru sɛ obiara ɛmmerɛ bi nam so yi nti me so mekodii line no mu Nti obiara kɔ anaduru me so. Na na nipa no te hɔ te sɛ sɛ bio honhom mu nipa a wokɔ a n'ani kyerɛ memfa ne sɛ ewura asa na n'akyi no na wo nipa no a yɛrekɔ council no wobɛpie afiri n'akyi. Nti obi nhu saa nipa no n'anim. Doo sɛ menka ne sɛ ɔyɛ nyame bɛt. Something like a prophet anaasɛ obi a ɔhwehwɛ hyɛbirim, saa na nipa no teɛ. Ɔnyɛ hu biaa, ɔyɛ ordinary person a ɔte hɔ but wo pie firi n'akyi. Nti me duru n'akyi no akonwa wɔ hɔ, nti me duru yɛ a me yɛɛ sɛ me bɛ tena akonwa no ɔse oh mɛ ntena ase mɛ ntena ase na wo deɛ w'asɛm ɛnyɛ asɛm biaa a ɛyɛ bibi tententen biaa ɛyɛ very short nti wo tena ase koraa wo bɛ ha wo mmere ti, gyina hɔ na me ne wo nwie. Hɔ ara na obue n'ano na ɔkaa sɛ, Wo Nyankopɔn a ɔbɔɔ soro ne asase no, ne ba na ɛyɛ wo, na ɔde wo baa asase so sɛ ɔde wo ba bɛyɛ n'adwuma. Enti wo ankasa a wote hɔ no, adwuma biara nni wiase ha a wobɛyɛ ka Nyame adwuma ho. Enti kɔ, na wo no, kɔbɔ w'abrabɔ biara, wodeɛ nenam hɔ, bobɔ w'abrabɔ, sɛdeɛ abrabɔ no bɛyɛ wo biara no, bɔ w'abrabɔ. Na mmerɛ no duru a, saa papa no a mereka n'asɛm no, ɔno, saa papa no, ɔbɛba. Ɔbɛba abɛda ne ho adi akyerɛ wo, na wakyerɛ wo time a ɔbɛstate n'adwuma, na wakyerɛ wo deɛ a wɔnyɛ. Enti no wodeɛ, wo no, nenam hɔ, na adwuma a ɛde wo baeɛ no, deɛ ɛde wo baeɛ no, time so a, ɔbɛka akyerɛ wo. Enti mesɔre firi hɔnom na ankyɛ na m'ani te firi da yi no. Na misua. Asɛm a meka na menyini biara bɛyɛ sɛ sɛ 15 16 years ɛhɔnom ɛkɔ. Enti no ɛɛ ma ade kyeɛ no na ɛwɔ sɛ nka mebɔ me maame amaneɛ anaasɛ meka kyerɛ obi. Nanso no Ɛnam sɛ me nsɛm no ɛmu ɛduru nti no, ɛm sɛ me wie a anaa me hu biribi a na Nyame abɔ m'ano, anaa sɛ ayerefire bi abɛtɔ me so nti no, me nka nkyerɛ obiara. Ɛnti no ɛtoaa so, ɛtoaa so paa ma nneɛma bebree ɛhappen ɛwɔ me life. Na deɛ ɛkɔyɛ ne sɛ, time biara no ɛɛ village no a na me wɔ no, Ɛɛ, mehu sɛ ɛyɛ a na nnipa ketewaa bi na ɛyɛ a na wɔpɛ m'asɛm. Sometimes no, wonnya obiara hwee so na akɔba no sɛ ɔtan. Ne nyinaa no, na minnim deɛ mekɔ mu. Ma mentoa so ɛ. Nti mewiee sukuu na mebaa. Nkran. Na mebɛduru Nkran no, baabi biara a mɛyɛ adwuma biara no, sɛ mekɔ company no mu pɛ a, spirit a ɛwɔ area hɔ no ɛbɛda ne ho adi akyerɛ me. Anaasɛ spirit a ɛma adwuma no nkɔ so no, mɛhu no saa anadwo no a yɛafa ma adwuma a yɛama me mmerɛ sɛ ebia kɔ na waba abɛstate adwuma ebia next week anaasɛ next month sɛ ɛba ne saa a that very night na abɛkɔ ɛɛ eh, adwuma mu no that very night na mɛkɔ adwuma mu no na mahu deɛ ɛha adwuma no. Wei nyinaa no na ɛyɛ nneɛma bi a na ɛhappen me life. So obi ka kyerɛ me sɛ ɛɛ eh, wo mɛma yɛyi wadi a akyɛ within a month or a week mehunu na saa nipa no yɛyi n'adi. Obi a nyame nsa wɔ ne so no ne ho asɛm ka ɛna. Saa nsɛm yi ɛtoatoa so. Mpo eduru baabi ma obi trɛte me sɛ obeku me. Within months no, na mate sɛ saa nipa no wawu. Enti ɛbɛma mihu sɛ biribi wɔ me mu a, ano ɛde. Na tɛm biara a mɛda no, wei no na maba Nkrankuru Kɛseɛ mu a meba abɛbɔ bra. Meda a mehu sɛ mete hɔ na Yesu Kristo te me nkyɛn. But mesɔre a na me yere afi, But sɛ mekɔ adwuma na mekɔ kantin a, na obi ba sɛ, Ew, ma mentena wo nkyɛn pɛ. Na m'adwene akɔ kae sɛ, A, meso dae sɛ na Yesu Kristo te me nkyɛn. Na mabisa me sɛ, Na Yesu so deɛ, na ɔte me nkyɛn ɔdaeɛ no mu sɛ sɛn? Enti one time mewɔ hɔnom anaa? Abaayewa bi bɛka kyerɛɛ me sɛ waso ne ho dae. Na mso yom ate. Na asɛm a ɔka kyerɛɛ me ne sɛ, that very night no, eh, dae a ɔso ne sɛ ɔreba adwuma, ɛna oduru baabi na crusade kɛseɛ pi wɔ hɔ. Obi, obi yɛ crusade kɛseɛ paa. Na dɔm no Wopɛ sɛ wuhu sɔfo no koro ɔkasa no a, ɛnyɛ kɔmmɔn sɛ wotu w'ani koro behu baabi a odiyifoɔ no anaasɛ Nyame nipa no rekasa. Na ɔbrɛ yɛ paa nante dɔm no mu ara pɛ sɛ ohu sɔfo koro a saa dɔm no di n'akyi. Enti owura nipadɔm no ɔmaa ne ti so no, na ɛyɛ mea. Saa ta na meyɛ cleaner wɔ saa hotel hɔ. Ti anɔpɔ ɔka kyerɛ m nam sɛ me me meyɛ sɔfo wo deɛ paa ɛm sɛ nsonsono na ɛso wo daeɛ because saa na yɛate sɛ nsonsono wɔ yɛ mu ataa so daeɛ basabasa enti mesrɛ ma anyɛ ani nam sɛ a ah, well na medeɛ mesan kɔtoa m'adwuma so enti metra ase din a na mede m'adwen kɔ back a na mehu sɛ incident bi happen wɔ me life mu a Ɛnyɛ nɔɔma. Ma mensan ma wo mema w'aso nte saa asɛm wei. Within me no, na there was a battle in my mind. Abere ne abere nyinaa mete ne sɛ menkasa ntia Jesus. Tie ne yiw. Mese me ne wo ɛrekyɛ me profile na wobɛhu baabi a biribi starte. Me nua a wohwɛ me anaa wutie me, life is not easy. Great men always have a story. Nipa ɛmfa ne bɔkɔɔ wɔ abrabɔ mu. Mete ne wɔ me mu sɛ menkasa ntia Jesus. Na me ase abisa me ho sɛ, Yesu deɛ na bɔ deɛ bɔne bɛn na Yesu ɔde ayɛ me? Na ama ade no akɔ fam. but saa di hantain me a more than five years. Ɛwɔ specific month bi a saa ne no ɛba. Nanso meyere me ho. Ɛna manka nkyerɛ sɔfo biara so da. Manka nkyerɛ me maame anka nkyerɛ me nua biara da. metumi keepii secret wei nyinaa ɛna mede toatoa so a mede ɛrebɔ m'abrabɔ na yɛnhwɛ biribi ɛ sɛ mekɔtena mantamu baabi a anaasɛ metu kwan na mekɔ borɔno bi so na mekɔda hɔ a baabi a mɛda anadwo no wowɔ hɔ a bɛhu sɛ bosom a ɔwɔ around no sɛ ɔmo yɛ more than five a Wɔn nyinaa bɛba me nkyɛn anadwo no. Wɔn nyinaa bɛba me hɔ anadwo no na wɔaba abɛkyea me. Saa na ɛyɛ a na nneɛma si de ma me. Enti no, mehu sɛ daabi biribi rekɔ so. Na ti asɛm wei yie. Wɔbaa deɛ wɔbɛka ne sɛ, ɛɛ, yɛate sɛ waba ha. Ɛnna yɛrebɛda yɛn ho adi akyerɛ wo sɛ yɛn nso ɛha na yɛwɔ. Enti me ne wɔn tumi di nkɔmmɔ sɛ, 'Wowɔ hefa? Na wei akyerɛ wo sɛ, 'O, me meyɛ kuro no bosom, anaa me nso so meyɛ bosom wɔ ha, me nso meyɛ bosom wɔ ha. Ebi nso wɔ hɔnom a na ebia yɛfrɛ biribi territorial spirit, aha, territory wɔ hɔ, demon a ɔwɔ hɔnom na ɔno nso so aba. na ɔno nso abɛda ne ho adi akyerɛ me. Ɛkɔɔ so, nneɛma wei nyinaa kɔ so, na yet still na mennim nipa koro a meyɛ. Because nneɛma a maka yi nyinaa no, na me yerɛ asen afifiri bi. Enti na nka menim, nka metumi kae saa nsɛm wei nyinaa a, nka mehu me ho nipa a meyɛ. Ɛnso ɛyɛ a na me yerɛ afi na mebɔ m'abrabɔ sɛdeɛ nnipa bɔ no. Na mekɔyɛ adwuma wɔ ɛɛ ɛɛ Adabraka Adabraka market hɔ nom police station no area hɔ baabi. Na mekɔ kɔdaa hɔ nom ɛm sɛ na meyɛ adwuma hɔ nti one day mekɔdaa hɔ Saturday sɛdeɛ ade bɛkye eh, sorry Sunday sɛdeɛ ade bɛkye Monday na mayɛ adwuma. Efisɛ na baabi a mɛda koraa yɛ den nti no, ɛyɛ a na makɔ akɔda adwuma mu hɔ. One day meda hɔ a na mihu sɛ tumi kɛseɛ paa, giant, na ɔreba. Ɛna meka kyerɛɛ no sɛ, Adɛn, wo ne me ba abɛko anaa? Na ɔse, O daabi, ɔhene. Na mereba na maba abɛkyea wo. Mese, Yɛwɔ nsɛm ka, tie no yie. Mereba na maba abɛkyea wo efisɛ Day time biara no mehu na woayɛ busy a wokɔ ba, enti ɛma me ne wo ntumi nni nkɔmmɔ. Na anwummere mekɔ rounds na mehu sɛ woaba, ɛna meyɛɛ sɛ meyi me ho adi na mede akyerɛ wo. Na I'm sure, okay. Na wo no wowɔ hefa? Ɛna ɔkyerɛ me sɛ because of sɛ yɛwɔ air no nti no, aha, mempɛ sɛ mɛbobɔ specific place bi a demon no anaasɛ territorial spirit no te. Ahaa. Enti no, ɔkyerɛɛ me sɛ, Oo, adabraka ha no, mewɔ ha, mewɔ ha, mewɔ ha. Na me sɛ, Wow. Ɛna demon no bɛkyerɛ me sɛ, company no a mewɔ mu a meyɛ adwuma no, ade kye a ɔda kwan na no nti, obi bɔ tra no a, sika na ɔde bɛtɔ aduane no, ɔno no gye sika no ansa. ɔno no gye sika no ansa na sika no abɛdi yɛ nsam na due to deɛ demon no ka no ɛti nsoro kyerɛ sɛ adwuma no a yɛyɛ no yɛtɔ yɛyɛ biribi bia nanso bosome so a yɛ madam gye sɛ ne kunu bɔ ne bosea anaa ɔkɔbɔ bosea na watumi de atua ɛka biribi wɔ wiase o hmm? The, the profile of the prophet. Me ne wɔ nsɛm ka paa. Agye sɛ madam kɔbɔ bosea na ɔde atua ɛka. Nti mebehu sɛ tumi no deɛ ɔka no yɛ nokorɛ. Ɔtoa so kaa biribi kyerɛɛ me. Ɔse, ɔkyerɛɛ me sɛ dua bi wɔ hɔ no. Wɔ area no mu, saa dua no mu na ɔte. Nti ade kye a, mentu m'ani na menhwɛ eh, dua no na mehu sɛ baabi a ɔkyerɛ me no yɛ nɔkorɛ. Nam so yo, mate. Nti yɛdii nkɔmmɔ bebree. Ɔrekɔ no, ɔbɔɔ ne mu ase. ɛna ɔkɔɔe nti mesɔre anɔpa no so mankae but me na na mesan prapra yaade mu hɔ no ɛhɔ a na metee ne sɛ wonkae sɛ tumi bi ba nkyɛn sɛ ɔte dua bi mu a ɛhɔ a na meyam hye me ɛna mesɔre gyina na mepagya me ti hwɛɛ baabi a na ɔka sɛ menhwɛ sɛ dua bi si hɔ no Metoo m'ani no, na dua no si hɔ. Na mframa ehum a dua no reweevi me. Na awesia tie gu me so. Nti me nso mehwɛɛ ne din, ɛna metoa m'apra so. Biribi wɔ wiase. Ɛtoaa mu baeɛ ara sɛdeɛ na meka no, area biara a memuvi akɔ sɛ mekɔ akɔtena hɔ biara no, area no ahonhom ɛbɛba abɛkyea me. Emu akɔm, abosom tumi, emu nsuo, emu nsamanfoɔ. Ɛkɔeɛ akɔduruu sɛ mekɔtena Teshie baabi ma one day no eh, meda hɔ daeɛ mu ara hu sɛ ne nyinaa wei a meka nyinaa na memɛyɛ odiifoɔ. Meda hɔ ara na mihuu sɛ ɛdɔm bebree ba, wɔbaeɛ obiara akoto akyea me. Moyɛ ho ama wɔn suo, yɛyɛ yɛn nsamanfoɔ. Ɛna ɛɛ yɛreba abɛka akyerɛ wo sɛ yɛn nso yɛwɔ area ha yi ara, yɛwɔ wo fie no anim ha nyinaa, ɛha na yɛn nso yɛte. Na msuo okay. Enti ɛhɔ na meka kyerɛ wɔn sɛ, oh, Enti fie no a mete no, the same compound no hɔnom ara na yeah, the same compound no ara na eh, mo so mote. The, the same compound no ara na mo so mote ana? Na ɔm se a, na mse o, okay. Deɛ yɛbɛyɛ ne sɛ, because of me mete fie ha no nti no, Mɛsrɛ mo sɛ mo move mfiri fie ha na monkɔ different compound. Ɛna baako bɛka sɛ o dabi dabi dabi ɛnyɛ adeɛ sɛ wɔn bɛyɛ. Ɛna wɔn panyini baa na ɔse hwɛ ɛwɔ sɛ yɛtie deɛ ɔka no. Nti sɛ ɔse yɛmpie yɛ move mfiri ha nkɔ baabi foforɔ a moma yɛnkɔ. Ɛduru mmerɛ bi na sɛ eh yɛka ne sɛn Obi nya me nsa wɔ obi so a, na ɔte wo fie a, ɛyɛ a ɛtumi yɛ nhyira ma ibi mpo mpatamu hɔ. Sɛdeɛ obi so wɔ tumi bɔne na ɔtumi fa adeɛ bi bɛtena mpatamu hɔ, ɛtumi de sɛ nnipa no, saa na nyame nsa wɔ obi so anaa nyame tumi wɔ obi so wɔ environment a, ɛtumi boa nnipa around. Enti me pamoo nsamanfue kɔ the next uh, uh, street ɛna ɔmo so kɔɔe. Enti ade kyeɛ na mbebisaa sɛ ah ɛɛ eh, ɛha no ɛɛ eh, na ɛha yɛ ɛɛ ɛnɛ mahu sɛ nsamanfoɔ bi aba me nkyɛn ne nkɔmɔ. Ɛhɔ na ɛɛ fie ɔfoɔ no bi bɛka kyerɛ me sɛ Ɛɛ saa bea no a efie no ne environment wɔ no, years ago no na it was a cemetery. Ɛna m sɛ wow, na ha yɛ cemetery wɔ nɔɔso a na m sɛ okay. Na pakyɛw ɛdeɛ na wahu na m sɛ oo oh, mehuhu nneɛma bi daeɛso ne wei nti wodeɛ yɛmfa ntwerɛ hɔ. Nneɛma wɔ wiase yi mu. Deɛ meka yi wɔ ho, nsuo ne ahonhom bebree. Na ma menhwɛ nneɛma a ɛyɛ a ɛkɔ so wɔ baabi a ɛyɛ a na meyɛ adwuma no. Sɛ meyɛ adwuma wɔ company no mu a, tumi a ɛbere company no ase no, that very night no ada sɛ obi abɛyi ne ho adi akyerɛ me sɛ ɔrekɔ. anaasɛ ɛɛ ebi a ɔne me bɛko na mabo no na mayi no afiri kompani no hɔ ebi so wɔ ɔbɛba abɛka deɛ ebi a ɛrekɔ so anaa deɛ kompani wura no ayɛ anaa mfomsoɔ bi anaa biribi nti a ɔno saa spirit no ɛte adwuma mu hɔ but most at times no woyɛ dɛn a me no Mɛyɛ dɛn? Mɛyi wo afiri hɔ, firi sɛ ɛhɔnom na me no meyɛ adwuma. Praise the Lord. Ɛhɔ na me meyɛ adwuma. Enti no tɛm bi biara no baabi a meyɛ adwuma biara no, ɛyɛ na spiritual side no nyame fa me so ɛboa company no. Enti metumi kɔ adwuma bi mu bɛhu sɛ bi a na eh, yɛka ne sɛ adwuma ɛnkɔ so. Adwuma ɛnkɔ so. Nso wobɛhu ara ne sɛ na adwuma rekɔ so. Saa na na me deɛ teɛ. Meka asi asɛm so. Yɛ obi yɛwɔ staff bi wɔ hɔ a ne ne yɛ adwuma. Hwɛ ne yie. Saa staff no wɔ hɔ sɛ wo nipa no wo na wotua ne ka. Ɛnso na ho bammɔ na ɛbɔ company no ho ban. Sɛ woabie adwuma na wotie me a, tie ne yie. Yɛwɔ staff bi wɔ hɔ sɛ wɔwɔ adwuma mu a wotumi nya ahobammɔ. ma adwuma no. Meanwhile no, wo na wotua ne ka. Enti na ɛwɔ sɛ wiase, sɛ woyɛ panyin, woyɛ akora, woyɛ boss wo, fa nidie ne buo ma obi biara a ɔbɛn wo, obi biara a wo ne ne yɛ adwuma. Fi sɛ, hwɛ asɛm yi a meka yi o, wei a me mekɔ mu wɔ honhom di ma companies no, Companies no nnim ɛna mentumi nkɔka nkyerɛ bɔɔse sɛ spirit no a ɛwɔ adwuma m' ha no abeyi ne ho adi akyerɛ me ama Nyame afa me so apa me ho. Metumi ne bi ko because bi koraa a makɔ interview a yɛse bɛ starte adwuma next week no, spirit no bɛba ma me ne no ako. Na deɛ ɔba a deɛ ɔbɛka ni, woba ama woba ama adwuma no akɔ so anaa? Na me ne no ako saa anadwo no. ayi no afiri hɔ praise the lord ɛtɔ mmerɛ bi koraa maa company bi a mekɔyɛ adwuma no na mekɔyɛ receptionist wɔ hɔ na deɛ ɛyɛ a ɛsi ni anadwo a mada no na ahonhom no soso akɔ apue a wɔn ba asɛm a meka nyina no mɛmɛyɛ prophet o i'm just ordinary person a meyɛ me labor adwuma anaasɛ medi me paa bi a Me so me feel sɛ merebɛbɔ me bra but all these things no happens to me spirit ne ti me ba bɛka kyerɛ me sɛ ɔmo nso akukuro ma ba enti dan no a me ma lɔke as a receptionist no ma lɔke main reception gate no me mebie na ɔmo nwura mu Na sei ne siiɛ, mekɔdaa baabi anadwo mmerɛ a eh, company no apɔn anaasɛ ɛhɔ adwo from no, me meyɛ adwuma night. Nti meda akonnwa no mu no a, hɔ a na mehu sɛ akonnwa no mu no, daeɛ mu mahu sɛ mmaaya mmiɛnsa tete me ho awera no saa. Na deɛ wɔn ka kyerɛ me ne sɛ, nka wɔn ba abɛda na wɔn baayɛ me meda hɔ, nti wo deɛ menna, mesɔre a na wɔn abɛda. Nti metee m'ani. Daeɛ no mankae. Mesan tɔɔ hɔ na mehuu wɔn bio.
Na mesan tii m'ani na mese, Oo, saa mabɛda baabi o bi da. Ɛneɛ ma mensɔre mfiri hɔ na wɔnna. Nti mesiane firii steps no baa receptionist reception hɔ na mebɛdaeɛ. Nti meda hɔ anadwo no ara na wɔka kyerɛ me sɛ wɔresi nti no memmra mmɛbue pono no na wɔrekɔ abɔnten aba. Hwɛ wiase no nsɛm bebree si o. Nsɛm bebree si. Na ma me mmɔ ne tɔfa me mmerɛ ne yɛ ayɛ berɛ. Nti no wɔn bɛka kyerɛ me sɛ memmie pono na meka kyerɛ sɛ moyɛ spirit nti ɛwɔ sɛ mo a motim bie gate no. Nti monim na moyɛ sɛ seesei no mehu mu nti no meba duty na mo ne me bɛkasa a, mɛbo mo. Enti ɛda ne ntɔkwa koraa ɛna ɛfiri hɔ no, in fact Nyame adom metumi bɔɔ ɔbaa baako paa ma ɛɛ ntɔkwa no yɛɛ fɛ. Ɛfiri hɔ nom na mahu no. Ma memfa wei ɛnsi ha, mɛsan atoa so ɛɛ the profile of the prophet. Well nti part two ɛbɛba. Enti mekyea obi biara ne ahwɛfoɔ. Mɛsrɛ wo sɛ wobɛhyɛ mɛsrɛ wo sɛ wobɛhyɛ Facebook ayi handles no anaasɛ yɛ social media eh, platforms no. Facebook wobɛnya yɛ ɛwɔ eh, JPTV, Jesus Personal TV. Saa na wobɛnya yɛ so wɔ Instagram. ɛna ɛɛ yɛka ne sɛ ɛɛ youtube so ɛna wokɔ prophet desmond abirifa ɛnso ɛɛ page ɛso ɛwɔ facebook so a ɛɛ me video yi soso mehyɛ bi ɛto so ɛna wopɛ sɛ womfrɛ me soso a wobɛtumi afrɛ me wɔ plus two three three. 249590461 anaasɛ 024959 Zero four six one mewɔ whatsapp so ɛna wobɛtumi so afrɛ me ɔ normal call ɛno so ɛɛ yɛbɛtumi adi nkɔmɔ nyame ɔnhyira obi biara sɛ ɛɛ nyame nhyira obi biara sɛ wohwɛɛyɛ yɛbɛsan de part two no atoa so nti meserɛ menya nwieɛ bɔ mmɔden na share wei na wo nua bi so ɛnhwɛ bi sɛnea ɛbɛyɛ a part two no so ba a yɛtoa so a wobɛtumi anya bi ahwɛ. Yɛresua adeɛ. Mekyia obi biara. Yɛda obi biara so ase. God bless you. Bye bye.